Fänk du mol eng Kéier un. Mat wat?
Mat eisem schéine Podcast. Keng Ahnung, dass mer hei erakommen an dëser Episod. Deepak, wéi geet et der iwwerhaapt? Ganz, ganz, ganz gutt. Bëssi midd haut. Erëm e laangen Dag. D'Wieder ass net schéin, mee et geet awer. Wou sinn mir?
Mir hunn ons laang net méi gesinn. Eng Woch genau. Bal, bal. D'lescht Kéier am Kino nach. Jo, dat war mir, an zwou mam Kino. Dat wor och eng flott, dat wor och e flotte Moment, ne? Dat wor e ganz schlëmme Moment. Dat wor guer net wit, e Film wor net esou schlëmm, wéi ech mer et erwaart hunn.
Enfin, wat ech net gär, wat ech net gär fonnt hunn an deem Film kom, am Verglach zu den aner Filmer, wou.
By the way, mir schwätzen vum Conjuring-Film, net dass d'Leit net wësse, firwat mer schwätzen. De leschte Conjuring. The last Conjuring Movie. Nee, wat ech net sou gutt fonnt hunn oder wat ech méi grujeleg fonnt hunn, war eben de Fact, dass u sech bei déi aner Filmer ass ni eppes, wat um Dag geschitt, nëmme Saache sinn owes geschitt, wann d'Nuecht wor. An dës Kéier sinn och vill Saache geschitt während dem Dag. An dann, jo, do war ech net virbereet, mee bon, it's part of the game. Mee et hunn ech awer cool fonnt. Also war e flotte Schluss a wéi gesot war jo de leschte Film vun der Saga, dofir, jo, Ende gutt, alles gutt, ne? Also wien et seet.
Nee, dat ass einfach gutt, dass dat do elo fäerdeg ass. Bref, sinon, haas de gudde Weekend? Jo, flott, gemittlech, net vill gemaach. Net vill gemaach?
Nee, war mol e Weekend, wou ech bëssi gechillt hunn. Hat dat bëssi gebraucht, mee bon, gesi mer mol, wéi déi nächst Weekender elo lafen. Wéi wor däi Weekend? Waars de fort? Goethe scho fort, Mailand rëm zréck, oh meng Alunistad gäil. Ech wor dohinner gefuer am Fong wëll ech eng Course gemaach hat, an zwar wor et eng Course um F1 Circuit vu Monza, wou ech mech schonn meng ech am Mäerz ugemellt hat, well dat relativ cool ausgesinn huet. Mee wann s de elo sees eng Course, Bass de mam Auto gefuer? Eng Course zu Fouss.
Ah ok, voilà. Lafcourse.
Ech hunn de Budget net fir man Auto kënnen ze leeschte fir do iwwert den, iwwert d'Formel 1 Streck kënnen ze fueren. Nee, et ass eng Course, dat ass vun der Organisatioun Follow Your Passion. Si maachen e puer Events duerch Italien, maachen och Triathlonen. Also du kéinst eng Kéier kucke fir dech, deen ëmmer do mega chou drop ass. A se maachen eben och, an zwar dann ee Weekend am September, wat elo ebe lo wor, zu Monza Evenements, dat heescht e puer Coursse. Se maachen och eng 24 Stonne Course mam Vëlo, wou s de iwwert de Parcours fiers, wou s de an enger Ekipp muss ugemellt sinn, wou s de riit duerchfiers. Dat, wou dann vum Freiden op de Samsden, oder vu Samsden op Sonndemoien, iergendwéi esou. A Sonndes fueren eben d'Coursen zu Fouss. Dat heescht, dat ass entweder 5 Kilometer, 10, 21 oder 30 Kilometer, kanns de wielen. Ah, du hues der 30 gemaach, nee, mengen ech.
Natierlech hunn ech net keng 30 gemaach. Ech hunn och kee Semi gemaach, ech hunn einfach nëmmen 10 Kilometer gemaach, wëll. Wow, cool.
Ech, nee, et wor mer ze vill a meng Been di mer bis elo nach wéi, wëll ech säit, Ech sinn net méi gelaf säit Juni, wou ech zu Miami wor. Dat wor déi lescht Kéier wou ech gelaf sinn iwwer iwwer Miami Beach. Säitdeem sinn ech net méi gelaf. Ass dat mat 10 Kilometer wäert scho goen.
Ech kann der soen, gëschter hunn ech meng Bee gespuer. An haut nach ëmmer esou. Mee
et ass flott. Et wor mega cool. A wéi vill Leit do?
7.000 iergend eppes. Na awer esou vill?
Mhm. Ah jo, okay. Awer jo.
Ah cool. Sëpp och gëtt kann.
Nee, mee et ass einfach d'Occasion, weess de wéi oft kanns de iwwer däin Formel Een Streck lafen? Nee, dat stëmmt dach. Ja.
An Monza Streck, lo net egal wat fir eng Streck, mee eng vun deenen ikoneschen High Speed Tracks déi et gëtt am Kalenner vun der WEF. Ah nee mee interessant, also 7000 Leit, dat ass fréck gell. Awer 7000 Leit am Ganzen, dat heescht net. 7 am Ganzen, elo net nëmme fir meng 10 Kilometer, mee 7000 fir all Disziplin am Fong. A wéi schnell woars de?
Oh e bëssi ënnert enger Stonn. Gemittlech, ech sot gemittlech, well ech si stoe bliwwe fir Fotoen ze maachen, ech si stoe bliwwe wou ech Gedrénks hat.

Fir déi, déi d'Streck net kennen, also du leefs fort, wou de Start am Fong och ass vun der Course, also vum Paddock, vum Track, soe mer esou. Dat heescht, d'Luuchte ginn aus, du leefs fort. An zu Monza ass d'Streck ebe esou, dass du fort fiers an dann, jo, leefs mol e puer honnert Meter mam Auto, wann s du eng Formel Een Course kucks, déi brauch also zéng Sekonnen, du bass eng Minutt gelaf, da woars de op eemol do. An dann hues de eng mega schaarf Riets a direkt Lénkskéier. An déi ass mega bekannt, well du hues ëmmer am Start do entweder Accidenter oder du hues een, deen d'Kéier dann net méi kritt, well esou vill Gedrécks ass am Ufank, dass en muss ausweichen. An da fiert en ëmmer duerch esou eng Ausfahrtsstrecke, nenne si dat, mee da renne se déck oft esou an d'Barrièren dra, well déi sinn dann do fir méi lues ze maachen, well soss géings de mega Ofkierzung huelen. An den Typ leeft mer, vru mer, leeft dann do. Op eemol geet en da esou bei den Apex riets

Ech hunn déi Streck gär, mä ech gi mech net op de Buedem do setze fir déi Curbs do ze küssen, déi do um Buedem sinn. Mä war cool awer.
Wa de Mënsch mat sengem Schung driwwer rennt, dann bref, also net mega. Mee et wor mega cool. Et wor en plus mega schéi Wieder, du hues d'Alpen am Hannergrond.
Das war Mega. cool, dass du bei Da so ass Course wierklech mega cool.
An wor gutt, well den Dag virdru wor mega äh, schlecht Wieder, et wor Reen, Hm, okay. wou ech do an der Fashion Show ënnerwee wor. Ja, das stimmt, dat war so eine Fashion Show. Ähm, Dolce Gabbana Fashion Show. Next Joer, wann ech gift Invitatioune schécken, da muss ech net op der Strooss stoe wéi s- wou en- wéi en Tourist, mee äh, da kann ech mat bei d'High Society goen. Wor sou richteg, äh, einfach duerch Zoufall do agelaf an äh, Déi Leit, déi elo erauskomm sinn, ech hat mer elo erwaart, datt do elo esou Leit kommen, déi ech kennen. Ech hu keen ee kannt, mee anscheinend wore se mega bekannt, well all Fotograf, deen do wor, ass esou bei se gelaf, huet dausend Fotoe geholl an si se esou laanscht eis gelaf, wéi se da bei eis den Auto geholl hu fir dann op déi nächst Show ze fuere warscheinlech. Ech hu keen ee kannt. Ech mengen esouguer Fotografe kennen déi Leit mol net. Dach! Nee, ech mengen, si gesinn einfach iergendeng Persoun, déi gutt ugedo ass a da huele se einfach. Dann hätte se och eng Foto vu mir gemaach.
Kee Kommentar. Also es sinn einfach Foto vu Leit, déi gutt ugedo sinn, well se mengen, okay, dat si Staren a sou weider. Mee ech mengen. Nee, déi wore sécherlech bekannt. Déi wore sécherlech bekannt. Mee ech hu se, keng Anung, mee déi sinn an där Welt do. Also ech sinn an där Welt och guer net dran, dat muss een och soen. Mee et ass mega witzeg, well et si sou dräi Welten, déi. Also stung sou eng hallef Stonn do fir dat nozekucken. An ech fir sou interessant, also du sou dräi Welten, du hues d'Welt vun der Organisatioun an der Security, déi all Mënsch kennen, dat heescht all Mënsch vum Dolce Gabbana Haus, déi do schaffen, plus den Event Management kennt all Flic, deen do op eemol do ass fir d'Strooss ze regléieren. Dann, bon, déi Leit déi natierlech an der Show sinn, dat ass hir Welt. An dann all Fotografen dobaussen an Influencer oder Videografen a sou. Well Déi schwätzen alleguerten, déi kenne sech alleguerten ënnereneen, sinn alleguerten zesumme geschat, och wa se vu komplett anere Natioune woren. An da sou, wou musse mer elo hin? Ah, déif, jo, soe mer elo, mir gi elo bei dat Event. An dann hu se de Kalenner erausgeholl oder de Programm. An da sou, ah, elo gi mer nach iessen do. An ah, si, si gi elo bei dee Restaurant, weess de. Da gi se alleguerten dohin an da maache se do Fotoe vun de Leit. An da op eemol hues de sou eng Grupp Däitscher, déi sech da op eemol treffen, sou, ah, okay. Komm mer share elo en Taxi hei mat de Kolumbianer, da gi mer een vu do op déi nächst Zit. Mega interessant, also mega. Jo, mee dat ass jo hir Welt, dat heescht. Dat ass hir Welt. Jiddweree kennt jiddwereen e bëssi an ech mengen. Ech hunn et mega interessant fonnt. Mee cool awer.
Zoufall, ech wosst net dass Fashion Week wär. Bon, dann nach ass Mailand, ech mengen da ass all Woch ass eng Fashion Week. Nee, nee, du hues zwou Wochen zu Mailand déi wierklech fou sinn, dat ass d'Fashion Week an d'Design Week. An ech hat guer net um Radar, dass dës Woch Fashion Week wär. An ech hat gewosst, dat wär méi laang gaangen, well do hues ëmmer cool Events awer. Ja, stimmt. Bon, egal. Nee, mee cool. Bon, komme mer haut op eis Episod vu Pardon my Lëtzebuerg. An dat schwätze mer haut. Et wat?
Ech mengen mir si schonn an der Episod. Ja, mee wou mir keng Intro gemaach, dofir maache ech elo d'Intro mol. Eng kleng Intro, ok.
Jo, haut e grousst Thema, wat am Fong am Moment extrem brisant ass, well mer elo an de leschten zwou Wochen Events gesinn hunn, déi eis ze denke ginn, an zwar wann et ëm ee vun eise Grondrechter geet, déi mer hunn, an zwar d'Meenungsfräiheet. mir elo gesinn mam Attentat op den Charlie Kirk an den USA, datt éischtens scho mol politesch Gewalt ëmmer méi problematesch gëtt, an den USA souwisou, mee och hei hu mer scho gesinn, datt op Politiker Attentater gemaach gi sinn. Zu England hate mer elo an der rezenter MEP vun de Labour Party, déi ugeschoss gi sinn. Mir haten an Däitschland och eng Politikerin, déi mat engem Messer attackéiert ginn ass. Dat hëlt extrem zou, well et eng extrem Polariséierung vun der Gesellschaft gëtt. Awer da gesi mer och, an dat gesi mer elo mam Jimmy Kimmel a sou, datt am Fong d'Virfechter fir fräi ze schwätze riskéieren, zenséiert ze ginn. An ech wëll dech einfach emol froen, Wou gesäis du am Moment wou mer dru stinn, well ech wëll do och eng Statistik soen, also et ass keng genau Statistik, mee et ass eng Etüd, déi erauskomm ass, an zwar vum däitschen Institut für Demoskopie Allensbach.
Si hunn nämlech säit de fofzeger Joere maache si reegelméisseg Sondagen An esou hunn elo erausfonnt, dass, an dat wor elo fir Däitschland, mee iwwerschwellend gëllt dat och fir déi westlech Länner aus Europa, an de fofzeger Jore gouf et eng, gouf et keng grouss Meenungsfräiheet am Fong, zemools an Däitschland, muss een och verstoen, däitsche Kontext, du kënns aus engem Zweete Weltkrich eraus, wou bon, während der ja, Nazi-Regime wor jo null Meinungsfreiheit äh, an och dono also wor et nach extrem reticent am Fong d'Leit hun sech net wirklich getraut dat ze so wat ze wollte wëll a hast nach ëmmer Angst an och äh, Ziegermächten hat am Fong d'Angst dass Nazien irgendwie rëm zréck kéint kommen ja. so schnell dono Techt hunn do schon mal d'Hand drüber gehal an dann zwee wor de grouss Gefor Dat wor an de fofzeger Joren, dat wor an Däitschland, mee awer och an den USA de Fall, dass se se wollte vum Kommunismus ewechhalen. Dat heescht, all lénks Idee, déi am Fong opgekeimt ass, wor och schnell diskreditéiert ginn an do goufen d'Leit och schnell entweder wierklech falsch verurteelt oder esou, fir dass nëmmen net déi Ideologie vum ebe vun der UdSSR soll eriwwerkommen an d'westlech Welten. Dat heescht do Kale Krich komplett. An dat ass dann ëmmer besser ginn. An de sechzeger Jore wor et dunn e gutt Stéck besser ginn. 68er Joeren, Hippie-Movement an alles, vill gehollef fir d'Meenungsfräiheet. A se huet de Peak am Fong erreecht an den Achtzeger an Nonzeger Joeren, wou praktesch 90 Prozent vun der Gesellschaft gesot hunn, ech ka soen, wat ech wëll, ouni datt ech iergendwéi Angscht muss hunn, datt mir eppes geschitt. A säit den Nullerjoeren an och 2010 ass et ständeg zeréckgaang, datt een ëmmer méi Angscht huet, eppes ze soen, Aus Angscht zenséiert ze ginn oder Cancel Culture, dat soll opkommen. A säit der Pandemie ass et ganz schlëmm. An haut soen ongeféier 50 Prozent vun den Däitschen, datt se net méi kënne soen an der Ëffentlechkeet, wat se wëllen. Wéi gesäis du dat?
Ech mengen, also menger Meenung no, also jo et stëmmt, ech mengen hautzudaags liewe mer, ech mengen an enger Welt wou ee muss awer zimmlech oppassen wat ee seet, well ech mengen fréier, ech mengen konnt ee soe villäicht wat e bëssi wëllt, ouni Konsequenzen, well ee gesot huet, okay, bon, ech soen dat, wat soll scho geschéien. Mee hautzudaags, ech mengen, mat alles, wat hautzudaags gëtt, mam Internet, mat TikTok, mat alle Medien a sou weider, ech mengen, dat kann ganz schnell Also exponentiell, also nee guer net. Also kann zum Beispill soen hei ech hu kee Geméis gär an dat kënne Leit dann, zum Beispill huels de een deen nëmme Geméis ësst, iesst an dann een dee guer kee gär huet zum Beispill wéi ech. Ech mengen eng Persoun déi zum Beispill sou krass dergéint ass, datt se dat net soll iessen, dat kann ganz schnell also Konsequenzen hunn fir fir ganz Banalitéit, also dat sou en ganz normalen Beispill zum Beispill. Ech mengen hautzudaags an der Politik, wann een da gesäit wat mam Charlie Kirk geschitt ass, dat kann dann aner Dimensiounen huelen an dat hu mer jo gesinn elo an Amerika wat do elo geschitt ass, also. Also ech hu leit einfach nëmme hir Meenung gesot, mee du kanns nëmme dat soe wat s de wëlls soe well du kriss Konsequenze vun hannerun. Mee wisou, well am Fong sees du jo nëmme dat wat s de denks, dat wat s du mengs ass richteg an ech meng mir liewen jo net an enger Welt wou jiddwereen dat selwecht denkt a mengt a weess souguer. An et ass dat, wou ech soen, hautzudaags, nee, et kann net méi alles soen, wat ee wëll, well de Jugement vun handdru kënnt ganz schnell an d'Konsequenzen och komme ganz, ganz schnell. Firwat, mengs de, kann een dann awer net soen? Firwat dee Jugement? Vu wou kënnt dee Jugement hier? Well dat Angscht huet, wat déi Leit, aner Leit denken an och vun de Konsequenzen. Also, wéi gesot, also mir gesi mat Jimmy Kimmel, hien huet gesot, wat e geduecht huet a wat ass geschitt. Ok, Jeanny, Jimmy Kimmel, dat ass nach eng Affär, déi e bësse méi déif geet, do wëll ech herno drop hikommen. Mee dee Punkt, wou s du mir sees, de Jugement, Hu mir verléiert als Gesellschaft, mat anere Meenungen ëmzegoen? Hu mir verléiert, wéi een debattéiert? Hu mir vläicht als Angscht, un engem intellektuellen Debat oder intellektuell vun engem aneren ënnergruewen ze ginn, dass mer resortéieren zu Cancel Culture, dass mer deen aneren einfach emol e Mond dout maachen? Ech mengen, dass d'Tendenz geet méi déi Richtung, jo. Wat schued ass. Dat ass am Fong eng Tendenz, déi ech kéint opgräifen, wëll hei an Europa hat mir elo, an do ginn ech och rëm éischter, ech muss haut vill Parallele mat Däitschland zéien, déi däitsch öffentliche Rundfunk, also alles wat adr, ard, wou ZDF, WRD an de ganze, keng Ahnung, wéi se alleguerten heeschen, déi hate fréier, wou d'ëffentlech Meenung a ganz ville verschiddenen Emissioune representéiert, dat heescht du has vu rietse Meenunge bis lénkse Meenungen, has de ëmmer iergend e Pandit deen do wor an deen déi Meenung da vertrueden huet, sou datt de am Fong all Couche vun der Gesellschaft couvréiert has an den ëffentlechen Debatten op d'mannst mol. A mir hunn awer gesinn, datt zemools ënnert de Merkeler, also wou d'Merkel un der Muecht wor ënnert hire Joeren, muss ee soen, datt déi ganz Meenung op den ëffentleche Senderen, dat ass ëmmer méi verschmolz zu engem, zu enger eenzeler Meenung. Du gesäis guer keng grouss Divergenze méi. Och bei den Zeitunge fënns de et ëmmer méi. Also wann s de elo géings zum Beispill, dat ass kee Rit, mee dat ass och kee Konterargument, dat ass kee Kult, also Debattekultur méi. Well wann ech elo kucken, Lies eng Kéier verschidde Meenungen zum Ukrain-Krich elo. Se divergéieren légèrement, mä se si plus ou moins alleguerten ëmmer op der selwechter Meenung. Du fënns zum Beispill keen een, dee wierklech dofir plädoyéiert, op eng diplomatesch Léisung ze goen, dass de sees, hei lauschter, eventuell musse mer domadder eens ginn, dass d'Ukrain verschidden Territoiren muss ofginn, an dass een einfach op eng, amplaz Oprüstung, iwwer eng diplomatesch Léisung do schwätzt. Ech soen net, dass dat de richtege Wee ass, mä. op d'mannst en Discours driwwer kéint ee féieren, dat ass eng extrem lénks Positioun am Fong, datt een do wëllt op d'Diplomatie setzen. Dat gesäis de am Fong och néierens. Dat heescht, am Fong ass alles esou verschmolt an en Amalgam, dee praktesch eng Meenung seet. An dann hues de de Problem, datt ebe extrem vill Leit, an dat hues de gesinn eben am Ufank mat Pegida a lo mat AfD, datt extrem vill Leit sech net méi ofgeholl fillen an der ëffentlecher Debatt. Wichteg ass, meng Meenung ass souwisou net méi representéiert. A wat hu se ëmmer gesot? Wann ech meng Geschicht erzielen, ginn ech als Nazi duerno agestallt, well ëmmer direkt jiddwereen diffaméiert ginn ass, deen eng aner Meenung hat, obwuel Nazi e relativ krass Term dee direkt ass, fir iergendee esou ze beschreiwen. Ech wëll net soen, dass verschiddener dat net verdéngt hunn, mee sécherlech net jiddwereen, well ganz oft woren do och einfach Leit, déi elo um rietse Bord zum Beispill sinn, déi einfach ekonomesch Problemer haten, déi einfach net zefridde mat der Immigratiounspolitik woren, awer déi hir Suergen am Fong ni gesinn hunn, datt déi representéiert gi sinn an der, entweder an soziale Medien oder nach an den öffentleche Rechtfunk. An do koum déi ganz Polariséierung, jo, a wann s du kee Ventil fënns, wou s de dech kanns austoben, wou s de dech representéiert fills, da kreéiers de op eemol esou déi Mouvements, déi mer elo gesinn, extrême droite a Frankräich, Reform England, AfD Däitschland, déi kommen alleguerte rëm aus dem Mouvement eebe vun ech wëll eppes soen, ech sinn net méi representéiert an dat hei leeft einfach an eng Richtung, wou et mir net geet. An ech mengen, do läit och d'Wuerzel vu ganz ville Problemer, déi mer am Moment hu wëll mer einfach den Débat net méi haten. Oder net méi wëllen och vläicht. Dat ass jo och dat, wat ech soen. Also vläicht hunn einfach. Fir mech ass et kloer, datt d'Elitär e gewëssenen Narrativ haten. Genau, a mir erfëlle dee jo. An et huet alles missen dorobber ugepasst ginn. Alles, wat dovunner divergéiert, dat ass op de Borden, dat wëlle mer net hunn. Mir wëllen hei alles carréiert hunn an am beschte keng Tensiounen. Nee, genau.
Mee ech mengen, datt och elo Leit hunn och einfach, ech mengen, schonn keng Loscht méi an och ech mengen och keng Zäit méi. Also wéi gesot, ech mengen wéi vill Leit sinn haut nach z'Aars motivéiert oder déi Loscht hunn nach esou Debatten ze féieren a sou weider? Si liesen einfach. Ech menge vill.
Nee, ech mengen net. Ech mengen extrem vill. Ech mengen d'Leit liesen einfach Saachen a soen, okay, 't ass ebe esou an dann halen. Nee. Vläch hunn se hir eege Meenung. Ech soe jo net, datt se net hir eege Meenung hunn, mee si soen se einfach net méi. Si halen hir eege Meenung fir sech an soen, 't ass ebe esou an life goes on. An 't ass dat e bëssi wou ech mer soen och, wat schued ass, well u sech, Ech mengen, wéi s de am Fong gesot hues, déi Meenungsfräiheet hu mer an déi solle mer dann jo och benotzen an exploitéieren. Mee ech mengen net, datt hautzudags Leit erëm esou vill Loscht hunn. Ech si komplett géint.
Also ech fannen, mir sinn, zemools elo, an enger Zäit, wou politesch vill méi chargéiert ass. D'Leit hu vill méi Loscht an den Débat eranzegoen. Kuck eleng, wéi vill Podcasts op Pappen vun Debat vun all méigleches, vill méi Discours ass rëm do, dat has de vun Social, okay Technik vun deem ass och nach net do, mee Discours hues de virun allem méi. Du hues elo vill méi Splitterparteien an eiser Gesellschaft. Du hues, fréier has de einfach déi grouss Blocken, CDU, also déi richteg riets Block, dat heescht hei wor et dann csv, d'LSAP, Däitschland, CDU an d'LSAP, bon. England, Labour, Tories, a lo gesäis de op eemol Reform kommen, du gesäis op eemol si hunn och gréng Mouvements, déi elo opkommen, Frankräich. Dat ass rar, ech weess net wivill. Wat leeft do?
Do gëtt kee méi eens. Jo, stëmmt.
Also du hues einfach déi ganz Divisioun, déi s de iwwerall hues. Amerika ëmmer nëmmen Democrats, Republicans, mee an der Republican Party hues de elo och Spléckungen déi kommen. Ja. Bei den Demokrate gesäis de och Spléckungen déi kommen. Du hues Social Democrats mam Mamdani, AOC, Sanders déi sech bemol ofsplécke lo lues a lues, och net offiziell, mee du gesäis vill méi Kanten déi bemol kommen. Du gesäis einfach datt iwwerall brëckelt et fir mech. si vill méi Debaten, also de Volontéit fir en Debat ze féieren ass vill méi grouss, mee d'Schranke sinn ebe sou opgesat gi mat där ganzer Cancel Culture, mat deem direkt Diffaméieren. Ech kann d'amerikanesch Discoursen net méi kucken, wëll egal wat s de sees, vun der lénker Säit gëtt gesot, du bass. Jo, dat ass ëmmer dat selwecht am Fong. Radical right, du bass en Nazi. Dat sinn alleguerten déi op der rietser Säit. An déi Riets, déi kommen déi ganz Zäit, du bass e Radical left, du bass e Communist. Islamist an ech weess net wat s de alles genannt gëss nach dohannen, ah jo an nach e woke, e crazy woke guy. An éischtens emol, déi riets sinn net alleguerte Nazien, an Amerika kanns de direkt vergiessen, et sinn der e puer déi wierklech fucking crazy sinn, jo Chapeau, mee dat hues de op der lénker Säit, dat hues de iwwerall, mee dat ass net de Fall. A sorry, wann ech nach iergendeen Republikaner erhéieren, deen iergend en Demokrat als Kommunist dohinner zeechent. Et gëtt kee Land, wat manner lénks Politik huet wéi Amerika. Déi haten net eemol seriö lénks Politik. Wat si dohan als Kommunist bezeechnen, de Sanders, dee géifs de hei an eng klassesch LSAP setzen, an dann nach gutt am Mëtt vun der LSAP, wann iwwerhaapt. Also dat ass schonn e Witz u sech. Mee et ass einfach, datt s de guer net méi en Debat bei hinne praktesch kanns féieren. Et ginn der, déi probéieren et. An d'Kinner, do ass den Débat, dat gëtt och gutt, mee dat gëtt och méi gehighlighted. Dat ass och de Problem. Wann s de en normal geféierten Débat hues, an de Social Medias zemools, dat generéiert keng Klicks, dat ass kee viral moment. Neen, et ass dat am Fong de Problem. Den Algorithmus zitt dat guer net un. Et bréngt nëmmen eppes, wann s de den anere praktesch doutschléis op der Bühn, an dat, oh, dat generéiert Klicks a Views an dat ass gäil, dat gëtt Likes. an dat gëtt dann och gepusht an dat gëtt och dann rewarded. Dat ass de Problem, well am normalen Debat, wa mir eis elo dogéint géinge setzen, mir géifen einfach disagreeën an dann iergendwéi probéiere mer iwwer e Konsensus ze kommen, wéi kuckt dat? Nee, dat lauschtert keen. Dat lauschtert keen. Mee dat ass dat eppes, wat ech wëll soen, dass et e bësse vill schued ass, dass een da muss scho esou wäit goen an extrem da sinn a sengen Debaten, fir dass iergendeen dat iwwert. lauschtert a seet ok jo hien huet Recht, hien huet Onrecht a sou weider weess de an et ass jo bon wéi gesot Amerika ass mengen do dran an nach méi schlëmm wéi hir an Europa mengen ech mol well jo mat.
Amerika ass e spezielle Fall wa mer elo wëllen op Amerika iwwergoen och eng wat free speech ugeet et ass hiren éischten Amendment dat ass nach méi helleg anscheinend wéi kënnen eng Waff droen obwuel ech mer wierklech net méi sou sécher sinn mee op alle Fall Freedom of speech an deng eege Meenung soen ass bei hinnen nach ëmmer ganz grouss geschriwwen, well si sinn d'Land vum personal freedom oder individual freedom, wéi si soen. Elo muss ech awer fir d'éischt op eng philosophesch Fro kommen, déi Back. Gëtt et, kann de Freedom of speech iwwerhaapt garantéiert sinn?
Mee wat ass fir dech Ufank Freedom of Speech? Freedom of Speech ass fir mech, reng der Definitioun no, dass de kanns soe wat s de wëlls, ouni Angscht mussen ze hunn, ouni Konsequenzen, persekutéiert ze ginn. An du wëlls wëssen, ob dat. Gëtt et dat an enger perfekter Ech kann mer net an enger perfekter Welt, well dat geet net, mee an enger Welt wéi mir se elo hunn, kéint dat klappen.
Ouni Konsequenzen, so wat s de wëlls, schwéier. Dat heescht, et gëtt kee wierkleche Freedom of Speech? Dat heescht, dat ass eng Illusioun?
Ech menge schonn, jo. Well fir mech, wann s kéints soe wat s de wëlls an du kriss keng Konsequenzen, dat heescht, kéints soen, hei komm mer bréngen dee elo ëm.
Okay, ech revidéieren, nee ech revidéieren dann e bëssi déngen. De Freedom, däin, déng perséinlech Fräiheet hält do op, wou s de engem anere seng aschränks. Dat heescht, ëmbréngen, da si direkt fäerdeg, dat ass, dat ass keng Fräiheet méi. Dat ass ëmmer assuréiert vun eisem soziale Kontrakt, dee mer mat der enger Societéit hunn. Dat heescht, ech revidéiere e bëssi meng Definitioun. Freedom of speech geet esou wäit, dass, dass du kanns alles kanns soen, mee du kanns keng incitement for violence hunn. Dat heescht, du kanns keen, keen hate speech an du kanns keng Mass dozou opruffen, iergendengem anere wéi ze doen. Okay.
Do, do hält d'Freedom of speech am Fong op. Mee fir mech geet et drëms, kanns de soen, wat s de wëlls, ouni dass du musst fir dech Angscht hunn, datt iergendeppes dir kéint widderfueren. Jo, wann s de weess, wien däin Invité public ass. Wann s de weess, mat wéem s de schwätz, da kanns de sou wat s de wëlls. Mee et schwätze jo all Mënsch.
Dann net, well dann weess de. Dat heescht, et ass awer eng Illusioun.
Jo, mä dann wäerts de awer Konsequenzen hunn. Also ech mengen, du kanns sou wat s de wëlls, wann s de weess, mat wéem s de schwätz. Mee wann s de mat engem aneren Public schwätz, déi net dat aus der Meenung sinn, da muss de domadder rechnen, datt s de wäerts Konsequenzen hunn a kréien. Esou gesinn ech d'Fro. Ech sinn denger Meenung. Ech fannen och net, datt et Free Speech a senger totalitärer Definitioun méiglech ass, wëll wann s de géint de Pouvoir eppes sees, muss d'ëmmer Angscht hunn, datt iergendwelch faul Trucker ugewannt gi fir dech ze diskreditéieren an Wa mer och kéinte soen, datt de Stat rechtlech de Kader setzt, fir datt de geschützt bass, egal wat s de sees, et wäerten ëmmer iergendwelch Leit ginn, déi sech above the law gesinn an déi d'Saachen an hir eegen Hand huelen. An et ass eeben wéi deen Typ, deen elo den Charlie Kirk ëmbruecht huet. Charlie Kirk, a menger Meenung, kann e soe wat e wëll an dierft net Angscht mussen hunn erschoss ze ginn. Nee, well. A menger Meenung.
Dat muss eng Gesellschaft aushalen. Mee dat hunn ech jo, also ech hu jo kee soll. An awer ass, huet een et a seng Hand geholl en ëmzebréngen. Dat heescht, do ass déi Sécherheet net ginn. Nee, well dat, dat ass jo dat wat schued ass, wëll ech soen. Also well, wéi gesot, hie kann jo seng Meenung hunn an hie seet jo ëmmer seng Meenung. Also dat ass jo net, Mee dat ass. Ass e Wogo all ganz oft crazy. Jo, jo, mee dat ass jo seng Meenung. Mee dofir kanns de awer net dann dys Figuren huelen. Et ka kee kommen a soen, hei, seng Meenung ass mer schäisegal, komm mer bréngen en ëm. Mee dofir soen ech, dass et de Freedom of Speech am Fong ouni Risk Free net gëtt. Dass dat eng Illusioun am Fong ass. Dass dat, d'Idee ass do, se ass och richteg, mee se kann net garantéiert ginn, wëll du riskéiers ëmmer entweder vum Staat, persekutéiert ze ginn, wann s de géint de Staat selwer gees oder vun iergendengem individuelle crazy crazy guy oder Communitéit, jo, mee iergendee seet sou, nee, ech maache elo eppes. Mee da muss een da, meng ech, eppes ënnerscheeden as, ech menge wat elo mat him geschitt as, well dat war jo méi politesch, also dat war eng. Dat ass eng ganz politesch Geschicht. Natierlech ass dat politesch.
Mee wann s de dat do eraushëls, well d'Politik ass Amerika jo ganz grouss geschriwwen. Mee komm mer huelen dat méi eraus a mir maachen dat an enger méi klenger Echelle a komm mer schwätzen iwwer Leit, déi zum Beispill, Leit, déi Cola, Coca Cola gär drénken a Leit, déi Pepsi gär drénken. Dat si jo dann och, kann ee soen, Opposén. Häss de en Debat Tëschen een dee seet Coca-Cola ass dat Bescht, een dee seet Pepsi ass dat Bescht, géif dat och geschéien, datt se dann. Kanns du vläicht just deng Hand do ewech huelen, wëll du bass riit an der. Mengs du, datt dat och géif esou wäit goen, datt ee géif den aneren ëmbréngen? Well wéi gesot, Politik ass eppes ganz aneres. Nee, du schéisst dach, du schéisst dach elo keen ëm wéinst Pepsi oder Cola. Majo, dofir soen ech jo, datt ass och esou wäit gaangen, well d'Politik vum.
Ok, jo, merci. Et ass e grousse Block an Amerika, dowéinst nëmmen.
Mir wëssen, datt d'politesch Tensiounen extrem grouss sinn, wëll d'Politik mëttlerweil, et ass net méi normal Politik, mee et ass Identity politics. Du gesäis dech an deng Raison d'être vill méi oder deng Identitéit vill méi a verschiddene politesche Mouvementer wéi am Fong nach virun 20, 30 Joer. Du setz vill méi dran, Dat ass vill méi emotional einfach. Jo, mee dofir soen ech jo, ech mengen, Freedom of speech ka villäicht garantéiert ginn, mee du muss de Kontext dann kucken, a wat fir Kontext du et sees. Jo, mee dat misst och an engem politeschen Debat misst dat fäerdeg Jo, sinn. an enger idealer Welt, mee wéi s de virdu gesot hues. Idealer Welt, virun 20 Joer hu mer et och krill kritt. Ah, ech mengen. Bon, ok, also du kanns nach ëmmer soe jo, ok, JFK, Genau, voilà, wollt ech grad soen.
MLK. Dofir soen ech jo, ech mengen. Jo, mee dat ass Amerika.
Mee dat wor. Ja okay, nee, vergiess et, ja, nee, du hast auch heute, auch heute Fälle von Tensionen. Ja, mir dat ass eben so. Mir dat ass, well, well Politik heinsdo so chargéiert ass an dass du einfach so die Emotionalitéit do rabréngs mhm. an mir mussen noch du, du muss noch de Politiker soen, dass se muss wirklich op hire Langage muss noch passe well se kënne net ëmmer mir weiter polariséieren. Du héiers bei all Wahlen van op mir lo net eng Stëmm gitt, da fährt er Land fir ëmmer verléieren und Diana. Dir wäert et net verléieren. Du hues elo emol just da fir véier oder fënnef Joer e Politik, déi net dir entsprécht, wou vill ka falsch gemaach ginn, an der Hoffnung, dass de dann déi nächst Kéier besser Chance hues, erëm gewielt ze ginn. Mir mussen ophale mat där Dumaacherei, dass einfach alles wäert ëmmer no goen, wa fir dat esou ze sinn. Den Trump sot nonstop, oder déi aner soten dat och, d'Demokraten soten och, wann der deem anere schlëmm geet, Dir wäert dat Land ni méi erëmkréien. Mee dat, ech mengen, dat seet jiddwereen. Jo, mee dann hues de esou crazy Leit, déi esou Saache maachen. Jo, mee dat Ja, dat ass ebe sou. An dat ass dat, wat esou schlëmm ass. Dat heescht, mir huelen der kaf?
Bah, si huelen der kaf.
Also, mir. Ja, si sécher. mir net, mee. Et muss een och soen, also op dësem Punkt, ech si komplett géint any kind of violence an all Form. Ech fand och net, ech fand wierklech schued fir den Charlie Kirk dass en eben dout ass. Mir rem mer erklären wat genau geschitt ass eng Kéier ganz kuerz dass déi Leit och wëssen jo wat geschitt ass also. Fir déi déi den Charlie Kirk net kennen, den Charlie Kirk wor en Aktivist, e politeschen Aktivist an Amerika deen säit 2017 mengen ech ënnerwee wor mat enger Associatioun déi e gecréiert huet dat wor Turning Point USA an hien huet am Fong Wéi sees de dat? Werbung gemaach fir. En ass 33 Joer al, mengen ech. En ass 31 Joer. En ass esou al wéi mir. Jo.
Obwuel, verschidde Leit si bëssi méi al, mee dat ass ok. Hien huet eben, hie wor ebe Republikaner, wor en iwwerzeegte Chrëscht, strenggleeweg. wierklech krass strenggleeweg, muss ech soen, schonn rëm ze vill fir mech, mee vas-y. An hien huet eeben do fir déi riets Säit, virun allem fir den Trump, extrem vill Reklamm gemaach.
Vill bei jonke Public. Ganz vill beim jonke Public.
Hie wor extrem bekannt dofir, datt en eeben op d'College-Campusse gaangen ass an do den Debat mat onpreparéierte College-Kids gemaach huet. An, muss ee soen, en huet verstan, wéi Social Media fonctionnéiert, wëll en huet eben déi Debat gefouert, wann e wierklech gechallenged gouf, dat hues de jo praktesch nëmmen a senge long content gesinn. An dann huet en ëmmer nëmmen déi Momenter, wou hien dann déi aner komplett zerstéiert huet, den Tnate geschnidden eben, oder säin Team huet dat geschnidden an hat dat erausgehäit. Dat heescht, wann Der eng Kéier esou op esou Short Clips vun deem faalt, dann ass et meeschtens, wou hien an iergendengem anere komplett auserneen hëlt op eegene Sujet, wou hien preparéiert fond, deen aneren einfach net, muss ee soe wéi et ass. An domadder wollt hien ebe weisen, datt d'Educatioun an Amerika e rise Scam ass, datt een dat am Fong net mécht, well hien ass selwer net op e College gaangen, huet sech alles selwer bäibruecht. Alles schéin a gutt, mee e wor eben do bekannt an huet do extrem oft provokativ Saache gemaach an ass och wéi oft op d'Campusse gaang, wou extrem vill Schüler wore mat Migrantenhannergrond an ass elo mat enger Kap gaang vun ice. Wat dann eis ass dann. Ja, déi Leit, déi ähm, Leit deportéieren. Voilà, also déi ähm, Government Body, déi eben d'Leit äh, bei sech heem siche ginn, déi snatchen also dann äh, mhm. praktesch am Moment praktesch ouni Due Process an aner ja. Länner um zréck verschécken. Tiersch déi huet en dann ugedo fir do d'Leit ze provozéieren. Also en huet och wierklech gesicht fir provokant ze sinn. Also hien ass och net, e wor zwar, ah ech si fir oppen Debat, mee en ass awer och wierklech mat Mëttelen heiansdo do eragaangen, déi wierklech Limitt woren. Hien hat seng Ideologie, hat e jo. Hien huet seng Ideologie, mee e wosst einfach genau wéi e muss d'Leit spillen a wéi e muss Social Media spillen, fir Views ze kréien, fir méi grouss ze ginn, fir. Awareness ze kréien an ech muss ee soen, hien huet eng mega Associatioun do opgebaut, déi wéivill honnerte Milliounen eragespullt huet duerch Spenden. An wann s de gekuckt hues, ech hu mer seng, säi, seng Beerdegung do bëssi ugekuckt. Jo, mee wat da geschitt ass, dat heesch, hie war dann an engem, hie war dann an engem Campus an hien hat jo säin, wou war en, wat fir ee Campus war et? Vu Utah.
Utah genau voilà hie war zu Utah an dann huet en dann ewes eng Konferenz gemaach. Also Utah am am Staat Utah, ech weess net op et Salt Lake City wor, ech weess net mee op alle Fall Utah. Bei Utah hien huet dann ebe do seng Konferenze gemaach déi hie an ganz aner vill Collegën och gemaach huet an déi ass dann dat hie gëtt Winner, hie mécht säin Intro, mécht seng Speeches an dann hu Leit D'Méiglechkeet him Froen ze stellen, jo kënnen Demokrate sinn, Republikaner, also Leit einfach déi einfach allgemeng Froe kënne stellen an hie wäert dann eben drop äntwerte mee senger, mat senger Façon. Dat heescht soen ok mir sinn déi Bescht an hie seet dann eben Saachen déi mengt stëmmen, meeschtens stëmmt et och net mee bon hien huet dann dat geman a hie war dann do. A wat da geschitt ass, ass, datt dann einfach een, dee komm ass an, also wéi soll ech erklären, also datt en. Fir d'éischt wëll ech elo mol eraushuelen, mir kënnen elo mat der Versioun goen, déi bis elo bekannt ass. Mir kënnen awer och soen, datt d'Autopsie nach ëmmer net released ass an et ginn extrem vill aner Spekulatiounen, wat hätt kéinte wierklech geschéien. Mee soe mol, wat offiziell gesot gouf. Bon, wat offiziell mol gesot gëtt, ass, datt einfach ee komm ass. Hien ass um Daach vun der Schoul gaangen, huet e Sniper geholl a huet einfach direkt erschoss. Dat ass elo mol déi offiziell Geschicht, déi ech och mol bis elo gesinn hunn a kennen. A jo, wat geschitt ass, misst geschéien. Dat ass einfach, dass en einfach leider, jo, hien huet einfach geschoss an da si leider Leit all fortgelaf. An dann no, ech mengen, no enger Stonn krut mer dann Bescheed gesot, jo, dat huet en dann iwwerlieft. An dann ass, jo, ass e gestuerwen. Dat ass emol meng offiziell Geschicht, déi ech mol héieren hunn. Jo, ech hunn awer och scho gesinn, a wëll Amerika jo e super Land ass, dass se esou vill Veteranen hunn, déi soss näischt ze dinn hunn, wéi sech esou Videoen unzekucken an da mat hirer eegener Erklärung opkommen, wat wierklech geschitt ass. Ech gëtt een, ech weess säin Numm net méi, deen huet gesot, dass et méi warscheinlech wär, dass e vun der Säit ugeschoss gi wär, An dat am Fong de Video, de Video wou s de gesäis wou en erschoss gëtt. Yeah.
Da kënnt jo hei sou en sou e Lach a säin Hals wou wou nogeschoss gouf. Du mengs jo am Fong dat wär fir d'éischt d'Patroun déi dann vu vir komm wär, mee hie seet dass dat méi wahrscheinlech eng Exit Wound ass, dass am Fong d'Patroun da vun hannen, vun der Säit vum Hals esou koum an do eraus geschoss ass. Okay. Dat heescht, da wor et net de Shooter, deen eben hannen um Daach wor, mee dat wär dann iergendeen, dee vill méi no gewiescht wär. An da schwätzt ee vu multiple shooters. An da schwätzt ee elo vun enger organiséierter Aktioun an net vun engem lonely loose cannon. Also the end of the point ass, hien ass gestuerwen. Hien ass dout. Hien ass dout. An jo, dat ass eben d'Geschicht vum Charlie Kirk. Dat ass dann eben.
Mee och do ass da erëm säi Funeral geholl gi fir iwwerdriwwe Propaganda ze maachen.
Dat huet ausgesi wéi WWE Event. Jo war Freedefeier, do waren sou vill Leit do, dat wor verréckt ne also. Hat jiddfereen e ganz Cabinet vor do? Nee dat ass wanns de iwwerlees wéi verréckt dat ass awer ass dass Leit dann. JD Vance vor do huet geschwat, Donald Trump vor do huet geschwat. Seng Fro, seng Fra war do.
Deen iwwer crazy lizard guy do, ech weess säin Numm net méi, deen dee mat der Glatz do, deen dat ass e komplette crazy dude an deen och komplett. Deen, deem ass och net méi ze hëllefen, deen ass esou wäit riets, deen ass fort, mee ech weess säin Numm net méi. Nee, nee, an der Stad, dofir hu se och déi Beerdigung geholl, fir dann erëm ze weisen, dass Republikaner eben déi Bescht sinn a sou weider an dass hien indirekt e Märtyrer ass, dass hien ass gestuerwen fir d'Republikaner a sou weider. An dann, wann een dann iwwerleet, dat ass awer, dat geet awer mega wäit fannen ech. Also da si dann. Et wor ee Moment do, deen hätt kéinte gutt sinn, well seng Fra huet jo och geschwat. Ja, dat ass wouer.
An hatt sot, hatt géing dem Shooter verzeien. Ja.
Sou, elo häss de géinte soen, dat do wär e Moment gewiescht, wou s de géints soen, ok, chrëschtlech Valeuren. Ja. Du sees jetzt, ok, ech weise Pitié mat, mat deenen, déi béis, also déi mir Schlechtes wëllen. An da kënnt den Trump dono op d'Bün an dee seet, jo, ech muss bal mat allem Punkt d'accord sinn, wat et sot, bis op datt ech deene Leit verzeien. Ech verzeie menge Géigner net, ech wëll hinnen näischt Guddes, ech wëll, datt se zerstéiert ginn. Voilà, dat ass de Renouvellement, wou s de sees, Wann s de mol eng Chance hues, vläicht iergendwou rëm andéieren, e bëssi méi dech unzenäheren politesch, gees de rëm op ganz kuerze Plaz op déi polariséiréiend Aart a Bon, Weis. ech mengen, hie muss dat maachen, hien ass jo. Hie muss dat net maachen. Jo, mee hien ass, hien ass sou een. Jo, ech weess, dass hie sou ass. Hien ass Entertainer, hie muss dat natierlech sou maachen. A wat schued ass, well et ass richteg schued. Occasion perdue rëm.
Nee, natierlech, mee wat schued ass och e bëssi fir seng Fra, ech mengen, well hatt dat, mengen ech, ech weess et net, also, mee ech mengen, vläicht wollt hatt jo dann vläicht méi en klengen Funeral, wou et dann vläicht méi intim ass,

den Konzept vu Freedom of Speech, dass mm. dat am Fo gëtt, dass du muss Angst hunn, dass entweder vun engem äh, Individu Individuum kéins och schoss gi, man lo an Charlie Kirk gesinn mm. oder mir soten, dass du och vum Staat muss Angst hunn. Yeah. An do ass eben de Fall lo Jimmy Kimmel. Genau. Net nëmmen Jimmy Kimmel, mir och Stephen Colbert. Stephen Colbert an ganz an ganz viel auch aner Leiit englisch die äh, do zensuriert gi sinn. Also wat geschieet ass Jimmy Kimmel bon, Jimmy Kimmel huet jo eng Late Night Show an Amerika An déi gëtt vun ABC dann produced. An ass, ech mengen, déi mécht dat säit wat, ech mengen, ech kucken dee dee säit scho wat, villäicht fënnef, sechs Joer. Méi, méi laang. Ech kucken dee schonn säit fënnef, sechs Joer. Mee en ass scho, meng ech, do säit zéng oder ech weess net, zéng, fëfzéng Joer. An den Zweedausender.
E wor schonn do an den Zweedausender. An bon, dat ass einfach, muss ee wëssen, dat ass e Comedian. Dat heescht, hien huet seng Late Night Show. A wéi all Late-Night-Show fänkt e mat engem Monolog un. Dat heescht, do kënnt et a mécht sou e puer random Witzer. An dann do huet en e Witz gemaach iwwer de Charlie Kirk an hien huet gesot. Wat huet en Witz iwwer hie gemaach?
Et Witz, hien huet einfach driwwer geschwat. Also wéi gesot, hien huet iwwer d'Aktualitéit geschwat.
Elo esou wéi d'Fro, hien huet kee Witz iwwer den Charlie Kirk gemaach. Nee, kee Witz gemaach, pardon. Hien huet eng.
Hien huet iwwer Aktualitéit geschwat. A wat en do gesot huet, hien huet gesot.
Ech kann der genau soen, wat e sot. Ja, so emol. Hie sot, ech weess dat auswenneg, hie sot, datt d'Republikaner, d'Republikaner, pardon, an zemools déi aus dem White House, desperately probéieren, de Shooter als alles anescht duerzestelle wéi e Mager-Supporter, wat en am Fong och net wor. Mee voilà, dat sot en eben an huet en e Video vum Trump gewisen, wou e gesot huet, mir kucke lo mol, wéi den Trump déi emotional, dee ganze Verloscht vu sengem gudde Frënd, wat jo am Fong, Ja, hie war säi Frënd, ja.
anscheinend wor et säi Frënd, en hat jo och d'Nummer vum Trump, den Charlie Kirk, wéi en dee géif verkraften. An du koum dann e Video, wou den Trump um um Lawn do vum White House stinn an e seet esou, jo, jo, ganz schlëmm, mee ech mengen, ech hunn dat gutt verkraft. An by the way, do sinn eis Trucks, déi elo fuere fir den neie Whitehall do ze bauen. Ballroom.
Voilà, de Ballroom.
Dat heescht einfach erëm komplett emotionslos an einfach Trump alt. Mä Dat wor de Witz.
Jo, dat wor de säin, säi Kommentar zu der Geschicht. A wat da geschitt ass, d'Dar drop gouf seng Show gecancelt. Da gouf einfach Jimmy Kimmel vun engem Dag op den aneren. Ofgesat, jo. Einfach ofgesat.
fir also ouni eng wéi nennt dat ouni eng Zäit oder esou eppes hunn se gesot ok komm d'Show ass elo off an da hunn se all seng Saache geholl an jo war de Studio eidel. Ech weess net op den Studio eidel wor. Dach Chapeau Sänges wou se dann all déi Saachen zu lenks a riets gezunn hunn mee jo dofir soen ech jo dat ass bëssi wou ech da soen als Comedian datt s de méi kanns soe wat s de wëlls. Wat jo u sech en, 't ass jo hir Essence, ze. Mee firwat ass Woren ofgesat? Well. Wéi ass et dozou komm? Ma et ass dozou komm, datt d'Republikaner dat net approved hunn, wat hie gesot huet. Esou ass et komm. U sech muss ee wëssen, datt de Chairman deen decidéiert, wien ka Saachen Online setzen a sou weider, also wat op der Tele gewise gëtt a sou weider, ass jo een dee gouf vun Donald Trump appointed. Ok, vläicht fir e bëssi Kontext ze setzen, an Amerika gëtt et eng Reegel, also an Amerika muss ee verstoen, datt et gëtt kee richteg ëffentleche Rundfunk wéi mer et hei an Europa hunn. Dat heescht all Chaînen dohanne sinn am Fong owned vu verschiddenen Individualen. An et gëtt eben eng Reegel, dass déi verhënnert, dass et e gewëssene Monopol gëtt vun, dass de ze vill Senderen zum Beispill ënnert engem Umbrella hues, dass de ze vill Leit kanns erreechen. An dat nennt een 39 Prozent Rule, dass de net kanns méi wéi 39 Prozent vun der Populatioun mat dengen eegene Sendere kanns erreechen, well soss kéins de ze vill Propaganda kéins verbreeden oder esou. Elo gëtt et awer déi grouss Konzerner, an ABC ass jo dann och do mat dran, wou de Jimmy Kimmel dann engagéiert ass, si sinn am Gaang, an dat ass pure Kapitalismus, si sinn am Gaang iwwer esou vill Senderen opzekafen a si géifen da elo iwwer 39 Prozent kommen. An dat géif da géint d'Reegel verstoussen, mee Wann s de wëlls, kanns de beim White House ufroe fir eng Sondergenehmigung, dass de kanns iwwer déi 39 Prozent goen. Sou, a géif elo gesot, dass si dann eben dohinner ginn an dat ufroe beim Trump, an den Trump seet dann, jo okay, mee en contrepartie wëll ech dann kee Mënsch fort. XY. Dat wor beim Colbert esou, an d'selwecht Play hu se dann och beim Kimmel gemaach. Wat awer da schued ass, wann ee iwwerleet, dass dann d'Politik décidéiert, ween dierf wat soen. Jo. An do nach eng Kéier Freedom of Speech, nee, da hues de keen. Dat ass kee Freedom of Speech, mee dat ass jo déi Perversitéit am Fong dorunner, dass de sees, et ass am Fong indirekt. Et ass am Fong, e gëtt ofgesat, wëll den Trump et seet. Mee et kënnt nëmmen dozou kommen, well ee säi Benefice wëll maximéieren, andeem een iwwert eng Reegel gëtt, déi am Fong, déi am Fong a Kraaft ass, wou een dann eng Sondergenehmegung brauch vum White House a wou hien dann einfach seet, ok, mir setzen deen einfach aus ekonomesche Grënn. Et gëtt jo och gesot dann, datt seng Zuelen am Fong déck schlecht wären, an dat wär am Fong net, wëll en dat gesot huet, mee wëll en einfach kee Wäert méi huet, datt en am Fong. dass en ekonomesch seng Show géing méi kaschte wéi se erabréngt, soe mer einfach esou. Dat heescht, Freedom of Speech gëtt am Fong gerechtfertegt duerch ekonomesch Choix. Eben, wat am Fong ass... Bullshit ass, mee wat een da esou probéiert ze verkafen. An da muss een da soen, dass, en ass jo erëm zréck, den Jimmy Kimmel. Ja, genau. Well se hunn et probéiert. An ech mengen, den Dag nodeems en ofgesat gouf, hunn ech weess net wéi vill Leit hir Disney-Subscription gecancelt. An D'Aktie ass ëm 8 Prozent meng ech an engem Dag gefall. Also, ich weiß nicht, es war meng so, was war 5 oder 6 Milliarden Euro mm, an engem okay. Dag verluer. An dofir ass dann och ähm, well dat kascht der méi. Ja natürlich dat kascht méi wie, wie was mat hier ähm, blöden FSC äh, géif erakréien. An äh, dofir ass lo rëm zréck. huet sech jo och entschëllegt an engem Statement, wou se dann d'Avocaten och soen, dat wär erëm net gutt genuch gewiescht. En ass erëm do. Mee dat seet, wéi geféierlech et am Fong trotzdeem ass, och wann s de bei engem Center schaffs, privat engagéiert, dass de ni sécher bass bei enger Positioun. Wat ech awer, wann ech misst de Center verteidegen, well ech et maachen, mee wann ech misste Sender verteidegen, géif ech dann awer, hätt ech da léiwer gesot, hei lauschtert, mir känzen Jimmy Kimmel, well mir wëllen evitéieren, dass d'Konse, also mir wëllen evitéieren, dass Leit, also wéi gesot, de But vun engem, wat ass, de But vum Sender ass wat? Suen ze maachen. Ech muss nach eng Kéier just aschreiten, en ass am Fong net gecancelt ginn, e gouf suspended indefinitely. Ja, ja, ma bon, elo ass si jo, elo ass, wéi gesot, elo ass se erëm zréck. Nee, wat ech awer wollt soen ass, fir e Sender ze soen, hei, mir cancelen Jimmy Kimmel oder. Suspending.
Suspending, canceling Jimmy Kimmel, fir well Donald Trump seet, hei dir musst et maachen, soss kritt der dat an dat net, wär ech si gewiescht, hätt ech einfach gesot, hei lauschtert, mir maachen et, well mir mussen eis vläicht, mir als Sender mengen, datt wat hie gesot huet. Mir hu si net gesot, mir cancelen, well den Trump gesot huet, mir sollen e cancelen. Si hunn näischt gesot, si hunn einfach gecancelt u sech. Ja.
Si hunn net suspended. Ja, suspended, mee si hunn einfach net emol kee richtege Grond ginn, wisou si. Jo, mee da spekuléier net, datt den Trump dat elo sot. Nee, mee ech soe jo nëmmen, Hätt ech si gewiescht, hätt ech einfach gesot, hei lauschtert, mir maachen et, well mir mengen, datt, wat e gesot huet, vill ze wäit geet. Mir wëllen eis Viewers e bësse schützen. Si hätten awer iergendwéi esou e Statement awer gesot. Sécher.
Net honnertprozenteg. Mee bref, ech hätt dat gemaach. Op mannst géif dann, géif et dann jo besser, also akzeptéiert gi mam Public. Egal ween, een deen 3 Gehierzellen huet, dee weess genau ëm wat et do gaang ass. Bon, an da bass de an Amerika, dat weess een heiansdo mat deene Leit, weess een jo ni. Jo, well déi der heiansdo zwee hunn.
Nee, mee Also et ass kloer, also egal wéi, ech mengen dat beweist trotzdem erëm, also de Colbert hu mer elo gesinn, den Jimmy Kimmel hu mer gesinn, fir mech, et ass kloer, ekonomesch ginn hir Zuelen am Fong erof, well manner Leit Late Night Shows kucken. Firwat? Well se hunn awer och net d'Zuele gekuckt vu wéi vill Youtube Clips se dovunner gekuckt ginn. Dat hu se natierlech net matgekuckt, well souwisou déi meescht Leit kucke keng Tëlee méi. Ech kucke keng Tele praktesch. Also, Bis op Late Night, ech schlofen da schonn. Also um 10 si ech am Bett. Da si mir scho praktesch op. ähm, ech denken, dat ass einfach logesch. Ech denken, iergendwann stierft dat och aus a si wäerten och op Streaming-Plattformen äh, ni eriwwer goen. Mir sinn dat jo probéiert do mam ekonomesche Hannergrond ze rechtfertegen. An dat beweist trotzdem ëmmer erëm dee Punkt, dee mer gesot hunn, also ob et Free Speech iwwerhaapt gëtt, Also garantéierten, mm, sécheren. Garantéierten, ja.
Nee.
Du hast ëmmer Risiko mat dra verbonn. Nee, dat ass dat, wat schued ass. Bon, nach schued ass also och net schued. Ech menge wann s de, ech meng du beschütze jo dann de Public och domadder. Also wéi gesot, ech meng géifs de alles kënne soen, ech meng dat géif dann och Chaos ginn. Also muss jo och de Leit, muss d'Leit beschützen, muss de Public beschützen. An do wëll ech nëmmen eng Anekdot, also keng Anekdot, mä eppes soen, als zum Beispill Plattformen wéi Twitter, bon Ex elo, Facebook, TikTok, ech mengen do si jo ganz vill Leit déi ganz ganz vill falsch Saache soen, mee Freedom of speech, wann s wëlls kanns du soe wat s wëlls, kanns du soen datt d'Äerd platt ass wann s wëlls, do hues du dach Recht, ne? Mee wann s du dann eng Masse vu Leit hues déi dann mengt jo dat stëmmt, da hues du jo och e Problem, weess de? An dat ass och dat e bëssi, datt Jo, muss heiansdo limitéiert sinn, well du muss awer Leit och beschützen an. Wa mer nach iwwer Fake News wëlle schwätzen oder da si mer nach eng Kéier eng Stonn ënnerwee. Dat ass de Problem, mee dat ass de Problem, do sinn ech och. Mee dat ass awer och Freedom of Speech.
Do sinn ech bei der Freedom of Speech. Jo, du hues e Recht ze soe wat s de wëlls, mee du hues net e Recht op d'Wourecht. Nee, dat ass, jo, dat ass dann eben. Meng Wourecht ass net deng Wourecht. Natierlech net. An alles wat scientifiquement prouvéiert ass, misst am Fong flaggen. Ja, am Fong schon. Mee bon, zu Gouf Gramma. et jo och eng Zäit, wéi den Trump jo a sengem zweete Wahlkampf, wou alles, wat do getweet gouf, huet Ja, hie gouf direkt ierwe en Disclaimer gefact-checkt. drënner, deen hei ass nach net gefact-checkt ginn, ob dat wierklech wouer ass oder net. Mhm. Mee bon, wou wëlls de alleguer déi Leit huelen, fir dat erauszefannen? Dat geet einfach net, well du gesäis esou vill Bullshit op de Social Media, wat einfach falsch ass. An de Problem ass, d'Leit lauschteren net méi d'News, Se ginn alleguerten hir Informatiounen op den Internet sichen. A meeschtens gleewen se och dat éischt, wat se héieren, also oder, jo, oder liesen. Allgemeng Mënsche gleewen, hunn d'Tendance, dat ze gleewen, wat hir Weltview erëmspigelt. Jo, jo, oder wat se wëllen lauschteren, oder? Dat ass jo genau dat, wat ech sot.
Et dofir, also. Dat heescht, dat ass geféierlech. Jo, natierlech. Mee bon, da muss een e bëssi. Du gleefs zum Beispill vill méi, dass d'Arbitteren

Negéiere, jo. Mir wëssen, d'Affär leeft nach ëmmer vu Geriicht, jo. Mee awer si mir et. Natierlech sidd Dir et.
Natierlech si mir et, obwuel et keen ee Beweis gëtt. Et gi sou vill Beweiser.
Wou? Ah, déi wäerte sichen.
Jo, dat ass dat.
Nee, voilà. Bref, Klammer zou. Jo, leider Gottes. Ech weess, et ass, et ass schwéier, mee et ass trotzdem, dat ass eng Valeur, déi mer mussen héichhalen an déi trotzdem muss verteidegt ginn. An dobäi muss een och soen, an Europa ass et vill méi nach protegéiert wéi an den USA. Mir hunn zum Beispill de ganzen Hate Speech ass bei eis illegal. Dat däerf een net maachen. Zemol an Däitschland ass ganz grouss geschriwwen, datt een do keen, keng Hassrieden däerf halen. Natierlech mam Background rëm vum Zweete Weltkrich, datt dat deemools komplett ausgemaach gouf. Mee dat gëtt et an Amerika net. Do kanns de dat bal nach soen. Also do kanns de wäit goe wierklech bei hirem, also do ass wierklech oppen. wou et hei scho vill méi limitéiert ass, mee ech denken och an Zukunft muss een nach, muss d'Justiz do nach vill méi oppassen, wéi dat ausgeluecht ka ginn. Nee, nee, dofir, also ech mengen als Conclusioun kéint ee soen, also kann ee vill soen, mee muss een oppassen, do gi, also d'Konsequenze sinn net wäit hannendrun an datt dat wéilt ech heiansdo soen. Also jo, ech menge mir si frou, datt mer, an Europa liewe well ech mengen an Europa kënne mer awer nach well villes soen.
Pass op wéi et sech hei och wäert developéieren. Jo, jo, honnert pro, mee bon, verglach zu Amerika, ech mengen net, datt mer haut hei an Europa Angscht mussen hu wa mer eppes soen, datt mer muer erschoss ginn. Ech mengen net, datt mer nach net esou wäit sinn. Nee, dofir sinn net genuch Waffen hei. Mee jo, wéi gesot, free speech ass ganz wichteg, wäert ëmmer ganz wichteg bleiwen. An ech hunn ëmmer Leit hei, sot, also Dir kënnt ëmmer denken, wat Der wëllt, mee passt op, wat Der sot, ok? Dat ass dat, wat wichteg ass. Mee och, och en Thema, wou mer wahrscheinlech nach eng Kéier spéider hi wäerten drop zrëckkommen. Jo, mä wéi gesot, do sinn nach ganz, ganz vill aner Saachen, wou ee kann driwwer schwätzen. Genau.
Sou, komme mer zum Neo-Fact vum Dag. Deepak, dat ass haut u mir, an ech hunn da wierklech eppes ganz Einfaches

Lëtzebuerg huet eng. Also, gutt ze wëssen. Dat wosst ech net zum Beispill. Nee, ech mengen. Da kanns de vläicht mat der Gréisst kucken, wéi vill Lëtzebuerger passen ongeféier an a Russland. Nee, well ech mengen, Amerika huet der, wéi vill Stäck? Amerika huet der sechs, siwe Stéck alleng. Da géif ech soen. Rechens de Hawaii mat?
Jo, ech muss si derbäi rechnen. Nee, ech géif, meng ech, soen, gutt

mengen ech.
Ech mengen si hunn de Choix gemaach, well si missten der vill méi hunn, mee si hunn de Choix geholl eng draus ze maachen. Ech hätt haut am Fong China als e bessert Beispill geholl, well ech hätt dat gekuckt a si hunn, voilà, Choix, datt se, also politesche Choix, datt se nëmmen eng hunn, wat am Fong gutt kee Sënn mécht, well. Ja, dat ass rieseg. Sou grouss am Fong dat Land och, mee bon, egal. Ja, okay, mee gutt ze wëssen. Du woers no drun, du soos 10, 12, et sinn der 11, mee da weess de dat och fir d'nächst Kéier. Yes.
Sou, a lo zréck. Wollt en ophalen dës Episod mat engem historeschen Event, wat lo dëse Weekend wäert geschéien. Du wäers et net matkréien, wëll du hues decidéiert léiwer Béier drénken ze goen a Stuttgart, mee mir wäerten En Trounwiessel kréien. Yes, mir kréien en neie Grand-Duc. Also de Grand-Duc Henri wat jo elo, wéini ass et, ass jo hie wat Freide wat e jo. Freide gëtt e couronnéiert.
Ass e Freiden, jo jo voilà Freiden, jo Freide gëtt jo dann, voilà, de Freide wat de Grand-Duc Henri da soen, hei lauschtert, ech hu genuch geschafft, ass Zäit datt ech elo e bëssi raschten an dann ass elo säi Jong. De futur Grand-Duc Guillaume wäert da seng Plaz huele mat senger Fra Stéphanie. Also wann s de scho vum Grand-Duc Henri schwätz, da schwätze wann ech géif mat Son Altesse Royale un. Son Altesse Royale, genau. Wa mer scho,
oder? Seigneur, jo. Mee esou formell muss de schonn hei sinn. Nee, mee ech mengen, dat ass historesch Moment, well ech mengen, mir hunn dat nach ni erlieft. Natierlech hu mer et schonn erlieft.
Jo, mir.
Also hues du et scho gesinn? Jo, op der Tëlee. Nee, mee wars du derbäi wou et geschitt ass? Ech mengen mäi Papp hätt mech deemools dohinner gedro. Ah jo, ech nach ni gesinn.
Ech hätt nämlech op an de Radio geschwat. Hä? Deemools si se nach mam Radio laanschtgelaf an du konnts Reporteren an de Mikro schwätzen. Éierlech? Jo. A wat soss de?

ofgedicht mat Luuchten, déi se op béide Säite gestallt hunn, a se hunn alles zougemaach, ausser ee Mini-Wee, wou s de elo mam Vëlo net méi kanns duerchfueren. An dat heescht, du muss vun dengem Vëlo erofklammen an du muss deen drécken iwwer déi ganz Bréck, wëll bis e entgéint kommen der nämlech och, sens, also de Sens inverse kommen se och. D'Autoe kënne normal fueren, mee du kanns net méi mam Vëlo driwwer fueren. A muer ass en eng Manifest, eng Manifestation an en. vum Pro-Vélo, déi do wäerten demonstréiere goe well et net korrekt ass, datt déi aarm Vëlosfuerer vum Kierchbierg net méi kënnen elo op de Glacis normal fueren. Jo, dat ass eebe esou.
Nee, dat huet mech och genervt well ech sinn haut och mam Vëlo an d'Stad erëmgefuer. Na, dann.
Du brauchs éiweg.
Dat ass schlëmm. Mobilité douce gëtt an der Stad einfach net grouss geschriwwen. Gëllen mer net. Wieso Däerf mer net? net. Mir mussen Vëloswee fueren.
Fir dräi, véier Deeg kann een dat jo Dat ass maachen. eng Kritik un d'Stad Lëtzebuerg. DP, csv mussen endlech fort. Nee.
Bon, wa mer elo zréckkommen op de Grand-Duc, also jo, hie geet fort, kënnt en neien. Hie geet an d'Pensioun. Hie bleift, hie geet elo op Fischbach wunnen, an de Château de Fischbach. Château de Fischbach.
An äh, ja, wie gesagt, gëtt ech meng gëtt e flotte Weekend, well si hu ganz vill, vill Saache geplangt. Ass e riesen Event e Samsde geplangt ginn, jo. Samsden ass eng Droneshow esouguer, déi owes um 10 wäert stattfannen. Hoffe mol, dass d'Wieder matspillt awer och, well wann et reent, si ech mer net sécher, dass dat esou flott wäert sinn. Mee op alle Fall fir déi Leit, déi do sinn, maacht et, gitt dohinner. An e mécht en Tour duerch d'Land.
Ah ja?
Ja, ja, e geet jo op, waart, ech ginn eng Kéier elo hei live, ginn ech googelen. Ja, dat ass awer cool dann, dass en dat awer mécht. Mee jo, dat ass, nee, ech, bon, ech wëll da schonn do sinn, soss hätt ech dat gär gekuckt. Gréiwemaacher, Wolz, Stengfort, Diddeleng a Lëtzebuerg-Stad kënnt en zrëck. Hm, ok.
Voilà. Mee ech hätt Freiden de Mëtten do sinn, wann en op der Terrass kënnt. Gees du kucken? Ja, ech gi kucken. Ok, maach du dat. Ech hoffe jo, an der Stad ass dann praktesch. Ech sinn am Home.
Vläicht kann ech man, et sinn ze vill Art wahrscheinlech an där. Ja. On verra. Nee, deen historesche Moment wëll ech gesinn an. Ja, an ech wëll dann dem Son Altesse Royale dem Grand-Duc Henri villmools Merci soen. Ech fannen hie wor e gudde Grand-Duc. Hie wor e gudde Grand-Duc.
Hien huet d'Land gutt representéiert.
Hie war diskret, mee. Grousse Sportsfrënd, ganz oft bei Sportsevents do. E gudden Ambassadeur fir d'olympesch Wäerter, wou en och ganz oft wor fir Medailen z'iwwerreechen. An Grand-Duchesse muss ech jo awer och soen, hatt war och ganz engagéiert.
Zu där Fra soen ech am beschten.
Mee jo, also jo, villmools Merci an dann hoffe mer, dass den Neien dat genau sou mécht wéi säi Papp. Jo, grouss
Fousstapfen an déi e muss trëppelen. Merci fir de Podcast.
Stulez.